Fy enw yw Carwyn a dwi'n berchennog ar arwyddion a dylunio Boomerang yn Grymych. Mae'n busnes sy'n ei baneru arwyddion, arwyddion ar gerbydau a bethau fel cardiau busnes a ffleiers. Yym, nes i dechrau'r busnes yn mis Chwefror eleni a... Nes i sefydlu'r busnes yn mis Chwefror 'leni. Roeddwn i wedi bod yn gweithio i cwmni yn debyg am pedair mlynedd, achos es i fyny syth o'r ysgol i busnes tebyg 'de, a wedyn o'n i'n gweld bod yy gap ar y farchnad yn ardal Crymych, so es i amdani a dechrau wrth fy hunan. Fel o'n i'n sefydlu'r busnes, dwi wedi bod yn gwneud gwaith i yy busnesau lleol fel Manson Davies, yy cwmni triniaeth brenu, Yym, Steve Edwards, adeiladwaith, a The Sharp Chips yn Glandy Cross. Mae rhan fwyaf ymaith i'n gwaith lleol a dwi'n delio gyda ysgolion a rhan fwyaf busnesau yn yr ardal. Dwi 'di bod yn ffodus iawn o'r dachle, sa i wedi hysbysebu llawer, mae cardiau busnes 'da fi a dudalen ar Facebook, ond mae rhan fwya' o waith fi'n dod jyst wrth pobl yn siarad 'da'i gily a mwya' o waith dwi'n 'neud mae pobl yn tueddu o siarad a dwi'n pigo lan mwy o waith i ni, so. Mae nifer fawr o'n gwsmeriaid ni'n siarad Cymraeg a mae rhai'n dod ataf yn gofyn i wneud cerbydau neu flyers yn ddwyieithog. Mae rhai yn cael trafferth i cyfieithu Rhys Darn o Saesneg, felly dwi'n iwso Menter Iaith Sir Benfro i cyfieithu y gwaith, so mae'n wneud e'n rhwyddach i'r gwsmeriaid. A gyda pethau fel cardiau busnes a Flyers, maen nhw'n rhy brys i wneud nhw'n ddwyieithog, so mae llawer yn penderfynu i wneud un ochr yn Gymraeg.
Er yw Carwyn James, dwi'n berchennog ar siop Candy Cross a phopty yn Cymych, sef Dici Lwys. Yn aml iawn, dwi'n anfodloni ar y ffordd mae pobl yn siarad am bobl ifanc, bod nhw'n disgwyl bod pethau blant, a bod nhw'n fodlon i'r ymdrech. Mae Carwyn Rees, o gwmni Boomerang, wedi penderfynu sefydlu'r cwmni lleol. Um, mae bachgen talentog iawn, mae'n gweithio'n galed, uh, dim bachgen 9 i 4 o Carwyn, mae'n gweithio'n aml iawn i ffwrdd o'r enaf, saith gloch nos, um, a mae wedi helpu ni i gynllunio lot o arwyddion i hybu a hyrwyddo'r cwmni newydd um, i werthu sodion. Mae'n ei gwaith gwreiddiol iawn um, a mae'n ei gwaith penig am. Um, a mae'n uh, ffyrnu mewn i'r cysyniad o, o weithio gyda'n gilydd. Dwi'n licio'r ffaith Yn aml iawn, gyda'r oer ar ôl gwaith ar y ffarm, mae Dad yn helpu fe roi arwyddion lan. Go'r syniad bod un y ci yn helpu fe yn y swyddfa. Um, a mae'n mae e'n um, popeth dwi moyn mewn cwmni lleol. Roi gwaith o safon uchel, gwaith personol, um, a'r siali orau glas. All ddim cael fi. Dylid ystyried Boomerang um, uh, i ennill y wobr yma oherwydd mae Carwyn o hyd yn, yn cydymffurfio da, da bod yn ddwyieithog. Um, I ni fel cwmni yn, yn gweithio yng, yng Nghefn Gwlad Cymru, uh, mae'n iaith ni yn rhan bwysig iawn o'n diwylliant ni a'n, an, an hanes ni, a mae, mae Carwyn yn, yn cefnogi hynny cat y cat. Yn aml iawn roedd yr Cymraeg ar gefn y Saesneg i nodi gwmnïoedd Saesneg yym iddyn nhw cael sylweddoli fel mae'n bwysig mae'r iaith yn yr ardal yma. Yym, i ni'n gwybod bod rhif oedd sy'n siarad y iaith yn, yn gostwng, ond os na nawn ni hyrwyddo a cefnogi um, a pwysio'r iaith reit i'r ffrynt, uh, dos da ni fawr o beth i, i ni lwyddo yn y dyfodol. Ond mae Carwyn yn cefnogi hynny cant y cant.
Dwi'n credu uh, dylen ni ennill y wobr achos dwi'n busnes sy'n gweithredu yn y iaith Gymraeg a marchnata'n iaith Gymraeg a hefyd dwi'n hybu busnesau eraill i um, marchnata'n iaith Gymraeg a helpu nhw i gyfeithi busnes nhw i'r iaith Gymraeg. Uh, dwi'n gweithio bydd y wobr yn helpu fi i tyfu fel busnes um, a gobeithio byddai'n gallu er mwyn cwbl o blynyddoedd Yn rhoi gwaith i rhyw fechgyn lleol fel dywedodd i fi cwpl o flynydde yn ol.